kuzviona kuti eh, ndiri paden apa ndiri kumboluka luka zvangu eh, eh, ndakazorora paden so nhau yandinayo guys ndeyekuti nyaya iri kuitika kwamagaya ndizvo here muri kuti chii nazvo nekuti eh, ndanga ndichiona ndanga ndichiona maprofets achitaura zvinhu zvakasiyana siyana vanga vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana eh, vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana kudaro pazobutwa painekula nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana matesta nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana so ini ndiri kuti mukarangarira kumashure pamafambiro akaita jesu jesu akaidzwa nasatani nenzira dzakawanda asi haana kukwanisa kuti abvume kufuririka kana kuti abvume kuitiswa so imuri kuti kudii nemaprofets akabvuma kuenda kwaMagaya then vaenda ndobva vandotadza vandotadza kuti vataure zviripo zviripo ndaa ndichida kuti ndikuvhurirei imwe chanel yamagaya eh, iri kure zvayo iri kure ndaida kuti ndikuvhurirei chanel yamagaya patv apa munyatsoona kuti chii changa chichiitika vakomana eh, ndandiri busy zvangu handina kuzokwanisa kuti ndikuitire ndichikuratidzai zvanga zvichiitika panguva iyoyo asi ndangoti ndikuudzeiwo pane vanga vasaririra kuti vaone zvanga zvichiitika panguva iyoyo eh, haisi mhosva nekunge matadza zvenyu kuti muone asi nhau yandiri kuda kukuzai ndeyekuti hapana kana mumwe chete akwanisa kuziva kuti muhomwe manga mune chii so varume inangu ndiri kungoti kana uri munhu wamwari pamwe pachona usangoda kungomhanya unozonyara mangwana because pane vamwe vanga vakutoratidza kuti eh, chinamato chavanoita vakutochidzikisira vakutonyatsobhilivha kuti kudo kuri kunamatwa eh, hauzive futi kuti wachonana ari kuzviita zvaari kuzvironga zvi ari kushandisei chii chamboita kuti utadze kuziva kuti munei kunyange dai anga ari iye eh, wamuitira e, anogona kutadza kuziva futi kuti chii chirimo inini guys eh, inyaya yekungoti ndiri kutadza zvangu ndingangotadza zvangu kudedza maporofita nevamwe vese kuti vauye ku eh, mustudio mangu kuti vambondiporofita wekuti mustudio mangu eh, ndichaisa chii mukati memamonita speaker anenge achitorira but ndovabvunza kuti mukati memaminista speaker mangu mune umbori nechii kana kuti mukati nepasystem dj speakers mune chii ani munoona eh, tikatarisa apa pamuri kuona apa eh, muchechi eh, mamuri kuona umo mune vanhu vanga vachitonamata nevamwe vanga vachidai nekudai nekudai nekudai saka ndozvimwe zvinhu zvazvichiti ah, ndiri kuona eh, koya sewiknel koya sewiknel yanga ichifona ndakutadza zvangu kudaira guys esh nekuti ndimbori busy nemi but regai ndichaita kuti ndivapindure ndinzi kuti vari kuti kudii orit guys ah, ndona weya ndiri kuda kutaura zvangu ndoona uya ndandisida kuti ndisaone neni so eh, ngatingoti kune vachaona vhidhiyo iri nevasati vaona vhidhiyo iri muzokomenda nekulaika tozoita kuti tikutsvakirai zvimwe zvinenge zvichitevera zvinenge zvakada kuita kunge izvozvi but kuchava nezvimwe zvichange zvichipisa guys rambai makatarisira pana april apa pane new album riri kubuda eh, new album riri kubuda rinonzi soja munamato e, tetichingosimbisana varume kuti e, ngatigarei tichinamata ngatirambei tichitsanya ngatibvei mukuitiswa nevanhu kana kuti nepasi e, kuno kugaiz mvura inenge yakutanga kunaya mvura yakunaya so zvinhu zvende ndichitaura me musingachazvinzi sanga ndingotiwo much love guys e, ndakubva zvangu palive because hamuzonzwe zvinhu zvichiitika